Mähribanlarym ýene-de siz bilen bir wideo paýlaşmak isleýän akyl satýa diýip kabul etmäň ýöne köp hojalykda bolýan zat gaýyn gelniň urşy gaýyn gelniň deň dawasy esasy günä nämede gelinlerde näme üçin siz şuny geleňizde şu size ne şu şeýle ýaşylnga gelýäňizä dogry gerä şeýle ýaşynylgy ne näme üçin şuny siz açýaňyz. Birinji size berjek soragym, näme üçin şuny açýaňyz? Açmaň! Açsaňyz, şonýalak dawalar köpelýär. Açsaňyz, arkaýyn gaýnyňyz bilen gürleşýäňiz, arkaýyn ýetiňize gelen zat diýýäňiz, şonýalak dawalaram köpelýär. Gaýnyňa gidýär, obaň repini çöpläp gelýär. Gelýär-de diýýär, Aý, diýýär, o goňşy eýle, bu goňşy beýle, bu goňşyň gyzy eýle, beýle diýýär. E, men ýaly kyn birem, saňa näme, otur-da öýüňde diýer. Şonuň üçin özüňi goramaklyk üçin hökman suratda şu ýaşmagy aç diýselerem açmaly däl. Men pikirimçe, Men öz etjek zatlarymdan biri durmuşa çyksam, hiç ýaşmagymy daýzamyň öňünden, gaýnymyň öňünden açman. Ondan soň, şon diýeňden soň nälik dawalar köpelip başlaýar. Gaýnyň çişip, hažžyk ýalyk bolup oturýar. Ogly gelýär, gel bärik diýýär. Diýen zatlaňam diýdirýär, diýmedik zatlaňam diýdirýär gaýyn. Ýani o diýsem ejeleri ýamanladygym däl, ýöne köplenç köp hojalykda bolýan zat. Käýe ýerlerde gelinem günäkär bolup bilýär dogrusyny aýtsam. Öňem oglan çişýär, gaharlanýar, zat edýär. Kaçok bolsa ber habaryňy, men ýalak horuň öňünde. Ondan gel bärik, sen meň ejeme eý diýdiňmi, beý diýdiňmi diýýär. Jaýylyk bolýar bir gezek. Düşünjeli adama bolsa düşündirip düşündirip goýýar welin. Ondan sen diýýän ýok on diýmedim men saňa näme iliň gününden diýdim wah diýdim akyl satmak saňa galdymy diýýärler. Şonuň üçin seni müň beladan gorajak diňe türkmen ýaşmagy. Şeýdipjik ýaşaýar. Gaýnym näme diýse Şeýdýän. Ýöne men nätjek durmuşa çykamsoň? Şeýtjek. Diňe gözüm çalaja aşjak, şeýdip daşynjak gaýnymdan. Sebäbi näme üçin bilýäňizmi? Sebäbi men gözüm bilen hereketlerim bar da şeýtişdirip bilýän. Şu hereket bolmaz ýaly bir gürlemen şeýt şeýtişdirsem hem bar, düşünjek däl ol. Şonuň üçin düşünmez ýaly. Şeýdip ýaşynjak. Şeýdip. Şeýdişdirjek. Ee, men gruba häsiýetlem ma. Men diýjek zadyma iriň durmuşynda saňa näme otur da götüň ussa. Şuny diýerin şoň üçin. Dama şeýdip ýaşynjak. Sag boluň. Mähribanlarym, men şu taýda bir zat belläp geçmek isleýän. Ýer ýüzünde iň owadan lybas haýsy lybas diýseler, men ýene-de diýerdim, türkmen lybasy. Türkmen lybasy gelin-gyzlary şeýle bir bezeýär, görküne görk goşýar. Serediň, men aslynda ýaglyk daňyplamok, bu ýaglygy maňa şeýdeje edeýin. Ana, Aslynda men wara ýalyksyz bet nyşanja maýmyna meňzeýän, ýöne ýalykdaňdym welin bir hili owadanja boldum. Şonuň üçin mähribanlarym, käbirleriňiz gelinem bolsaňyz, kelleleňizi ýalaňaçlap gezýäňiz. Ýöne men o durmuşyňyza goşulmana hakym ýok, ýöne şuny belläp geçesim gelýär, mähribanlarym. Türkmeni bezeýän türkmen gelin-gyzlaryny bezeýän lybas türkmen lybasy. Mähribanlarym. Sizem bir deňäp görüň. Gyňaç daňynyň, köýnek geýiň. Ýaşajyk gelin bolsaňyz size gelişýär. Şonuň üçin öz türkmenligimizi, türkmen milliligimizi, lybaslarymyzy ýitirmäliň. Men-ä gelin bolsam, Sen-de şeýdip damjak özüme mydama şeýdip gezjek. Şeýdip gezjek. Şuny ýapjak-da agzyma obşam. Sebäbi men kän gürleýän. Gaýynymdanam agzymy açjak däl durmuşa çyksam. Sebäbi gaýnym bilen obaň gyýbatyny ederis biz gaýnymam gepçi bolsa. Ine. Şeýdip gezjek. Bir zat diýse-de Şeýtjek gürlejek gel. Hiç ile. Sebäbi men gürlesem, bir zat diýerin hökman. Ola oban gidip, bar gaýbatyn çöpläp geler. Menem oňa diýmeli bolaryn. Seň näme işiň bar?